Bon, ech géif soen, da leeë mer lass awer mat eiser Pressekonferenz, well Dir hutt alleguerte vill um Programm am Moment. Mir wëssen dat a mir wëssen ze schätzen, datt Der bei eis kommt. Dat ass eis ganz, ganz wichteg an e grouse Merci dofir. Et ass immens vill lass. A mir sinn och ausseruerdentlecherweis haut an der Stad, well normalerweis hu mer jo eis Pressekonferenz vum OGBL zu Esch. Mee och Merci do fir Äert Verständnis. Mir hunn do aus Zäitgrënn missten se dës Kéier hei an eist Gebai am OGBL an der Stad leeën. A mir wollten awer och mat Zäiten usi mat eiser Pressekonferenz zu dem Koalitiounsprogramm, ier et schonn erëm bëssen kale Kaffi ass an ze spéit ass an duerfir hu mer se haut geluet. An mir hunn och, wéi ganz vill anerer, de Koalitiounsprogramm natierlech mat Spannung erwaart an ganz genee gelies an analyséiert. An och mir hunn eng Meenung dozou an dat ass och net verwonnerlech, well den OGBL vertrëtt déi schaffend Leit zu Lëtzebuerg, hir Famillen, d'Pensionéiert, déi Jonk a manner Jonk, an alleguer si se komplett betraff vun deem, wat dës Regierung wäert politesch maachen. An duerfir ass et wichteg fir eis, an et ass an eisem Rôle an an eiser Aufgab, dat doten ze analyséieren an och ze kommentéieren, déi Saachen ervirzesträichen, déi eis gutt gefalen, déi Saachen, wou mer ganz vill Froen dozou hunn, an awer natierlech och déi Saachen ze kommentéieren, an fir do virdrun ze warnen, déi eis net esou gutt gefalen an déi eis Suerge maachen. An och dat hu mer gemeet an duerfir wollte mer Iech do eng Kéier kuerz en Aperçu ginn iwwert déi wichtegst Sujeten. Dir wäert och net iwwerrascht sinn, well mir hunn direkt no de Wahlen eigentlech gewarnt virun haarden Zäiten, hu mer gesot, well dat eis Analys war opgrond vun de Wahlprogrammer, dass dat sech eigentlech elo confirméiert huet e bëssen a groussen Zich an dem Koalitiounsprogramm, an zwar op all deene Punkten, déi eis eeben direkt betreffen a concernéieren, si ganz vill Saachen, déi net zefriddestellend sinn an déi och eis wierklech Suerge maachen. Verschidde Punkte sinn eis rout Linne ganz iwwerschratt ginn an och dat ass eigentlech net iwwerraschend, mä mir hunn e liberale bis zu engem ultraliberale Koalitiounsprogramm virleien, e Programm, deen haaptsächlech un d'Betriber an un déi Räich denkt an d'Ekonomie stäerkt an no engem Trickle-down-System hofft, datt dann ënnen eppes ukënnt. An dat huet sech leider an der Geschicht schonn oft bewisen, datt dat net déi Resultater huet, déi sech erhofft ginn ass, an datt d'Rechnung do oft net opgeet. Bei eis ass et esou virkomm op verschiddene Punkten, datt, wann een d'Lecture gemat huet vum Koalitiounsprogramm, datt ganz vill Fuerderunge vun de Programmer vu Patronatssäit, UEL a Compagnie, iwwerholl gi sinn an datt leider et op ville Punkten awer ausgesäit, wéi wann et a Richtung vum Contraire zu enger méi gerechter Verdeelung geet, mee eben eng Stärkung vun deenen uewen a vun der Wirtschaft a vun de Betriber. Ech hu gesot, et si verschidde Saache ganz positiv am Programm. Et sinn och verschidde Saachen awer, déi nach ganz, ganz vag sinn. An ech mengen, dat sinn jo ganz vill Acteuren, déi dat schonn opgeworf hunn an och kritiséiert hunn, dass nach villes onkloer ass an dass ganz, ganz vill muss nach studéiert ginn. Also ech mengen, dass an deem Wahlprogramm muss nach esou vill studéiert an analyséiert ginn, dass eeben do op deene Punkten nach ganz vill Froen opbleiwen. an dass et eben och op verschiddene Punkte fir eis kritesch gëtt. Mir hunn awer elo net alles hei an dëser Pressekonferenz duerch, well dat Iech och elo, also mir wëllen Iech wierklech net do erschloen, Dir wësst jo scho wéi eis Pressekonferenzen oft ausgesinn a mir versichen et elo wierklech op dat Wesentlechst ze resüméieren. Wat eis elo nach direkt betrëfft, wou mer awer haut elo guer net drop aginn, ass d'Froe vum Enseignement, well Der wësst, dass den SEW do fir sech nach wäert Genuch an ausféierlech wäert drop reagéieren. Kuerz gi mer och just op d'Ëmwelt an, well dat och eigentlech nach e Kapitel fir sech an eng Pressekonferenz fir sech verlaangt. Mee mir bleiwe mol bei eisen Kärgeschäfter, bei eisen Haaptsujeten. An dat ass, wann ech dann ufänke mam éischten Thema, an elo faalt Der och net vum Stull, Dass dat eist éischt Thema ass, den Index. Bon, mir hunn eis vill erwaart vun dëse politesche Wahlen, well jo quasi an alle Wahlprogrammer e grousst Bekennen zum Indexmechanismus war. An dat huet eis natierlech gefreet. A mir ginn och ganz staark dovunner aus, dass dat, dass mer net onschëlleg dodrunner sinn, dass alleguerten déi grouss Parteie gesot hunn, an och déi méi kleng Parteie gesot hunn, den Index ass eppes Guddes. Dat, dofir hu mir jo och vill misste streiden, datt et esouwäit kënn, zu där Erkenntnis an där Mandature, an där leschter Mandature. A mir hunn eis jo do vill agesat. An do ass awer elo esou eng allgemeng Unerkennung vum Indexmechanismus passéiert, och bei csv a bei DP. Dat stoung och am Wahlprogramm. Wat geschitt elo am Koalitiounsprogramm? Jo, elo kënnt op eemol e ganz haarde Widdersproch eran zwëschent enger Koalitioun, déi seet, Mir, mir halen um Indexmechanismus fest, an déi awer gläichzäiteg seet, Wa méi wéi eng Tranche afält, da ruffe mer eng Tripartite zesummen. An dat ass fir eis eigentlech schonn en éischten No-Go, well mir wëssen, dass déi Tripartite do net aberuff wäert ginn, fir méi Indextranchen auszebezuelen oder eng Virschossindextranche auszebezuelen, mee dass do eigentlech implizit schonn direkt gesot gëtt, da muss mer jo awer iergendswou erëm drugoen. An da, do mengen ech, brauch ech Iech net méi ze erklären, wéi den OGBL dozou steet. Mam OGBL gëtt den Index net manipuléiert, net reportéiert, net gedeckelt, net ugepak. E bleift, wéi en ass. An duerfir si mer do. mol scho ganz kloer op eisen, op eiser Säit. A mir warnen do virdrun, mir ginn natierlech gären an d'Tripartite, mir ginn an all Tripartite, wou mer geruff ginn, mä mir warnen do virdrun, d'Tripartite soll net benotzt gi fir den Index ze manipuléieren. Da geet et weider bei der Lounfro, well dat ass jo nun eemol awer och eng vun eise wesentleche Froen, an ech fänken ënnen un, de Mindestloun. Do muss ech soen, si mer och enttäuscht ginn, well jo kuerz no de Wahlen, e puer Deeg dono, ass d'Koalitioun jo higaangen a gesot, eisen éischte Programm ass d'Lutte contre la pauvreté. An do ware mer frou a mir hu geduet, ok, dat do ass awer eescht, déi huelen dat op den Ordre du jour, déi huelen dat an d'Prioritéitelëscht. A wann een awer géint d'Aarmut wëll virgoen, da muss ee sech einfach, an dat weess een och, bewosst sinn, datt mer zu Lëtzebuerg Spëtzereider si wat d'Working Poor ubelaangt an der Eurozon. Dat ass jo en traurege Score, dee mer hunn hei als engem ganz räiche Land, datt mer déi héchsten Unzuel u schaffende Leit hunn, déi enger reegelméisseger Aarbecht noginn an awer aarm sinn. An do gëtt dann näischt gemeet. An do seet dann eng Regierung elo, mir wëllen De Mindestloun ajustéieren reegelméisseg, den Ajustement maachen, dat ass och gutt, also dat begréisse mer natierlech, dat soll och esou sinn, mee et kënnt awer net laut deem dote Programm op d'mannst zu enger struktureller Erhéijung vum Mindestloun. An dofir ass et eigentlech och widdersprüchlech ze soen, mir maachen eppes géint d'Aarmut a mir maachen awer näischt. Op der Fro vum Mindestloun, schlëmmer nach, gëtt eigentlech sech deene ganz klassesche Klischeeën, deene liberalen an ultraliberale Klischeeë bedéngt, wat aarm Leit ubelaangt, a gesot, Esou Leit, déi net schaffen, déi mussen incitéiert gi fir schaffen ze goen, wéi wa se selwer net wéilte schaffe goen. An et gëtt gesot, de REVIS muss ëmmer ënnert dem Mindestloun bleiwen. Bon, Dir hutt dat matkritt. Och dat Do kéint ee jo da soen, Mir erhéijen de Mindestloun. Mee nee, da musse mer einfach an déi aner Richtung oppassen, datt de Rips net ze héich gëtt. An dat ass natierlech eppes, wat eis widdersprécht an wat eise Wäerter an eiser Virstellung vun enger Gesellschaft komplett konträr ass. Dass weider op de Froen, wou déi schaffend Leit betreffen, dee zweete Kapitel, deen eis awer wierklech ganz, ganz grouss Suerge mécht, dee vum Aarbechtsrecht, dee ganze Volet vum Aarbechtsrecht, deen do, also ech hunn dat elo scho e puermol gesot, do ass wierklech E kale Wand, e konservativ-liberale Wand, dee bléist, an dat mierkt een och. Et muss een och soen, dass an deem Programm zum Travail grouss Deeler vum Wahlprogramm vun der DP iwwerholl gi sinn. An dat waren déi Deeler an de Wahlprogrammer, déi mir am meeschten ugeprangert hunn, wou mir wierklech gesot hunn, do ass eis rout Linn komplett. iwwerschratt ginn. An ech fänken u mam Kollektivvertragswiesen, well dat ass eng ganz, ganz, ganz laang Fuerderung vum OGBL. Mir mussen eng Reform kréie vun deem Kollektivvertragsgesetz, well dat Gesetz ass net méi ugepasst un d'Realitéit vun dem Tissu économique vu Lëtzebuerg vun haut. Dat passt net méi, dat ass einfach veraalt. A mir brauche méi Kollektivverträg an dofir brauche mer e bessert Gesetz. An dann ass Europa och elo schonn op déi Iddi komm an do gëtt eng europäesch Direktiv, déi eis virschreift, mir mussen a Richtung 80 Prozent Taux de couverture vun de Kollektivverträg an de Länner kommen. Mir si bei 50 Prozent, wéi Der wësst. Dat heescht, mir hu bei Wäitem net genuch Kollektivverträg. Déi Direktiv seet och, dass all Memberstaat muss bis den November 2024 e konkreten Aktiounsplang hunn. Dir gesitt, dat do ass net nëmmen eng Idee vun eis, dat do ass en europäescht Thema. D'OECD huet sech esouguer domadder beschäftegt. De Sozialdialog gëtt jo iwwerall héich gehalen, gëtt iwwerall gesot, mir brauche méi Tarifverhandlungen, mir brauche besser Tarifverträg, well dat eben fir fir Gerechtegkeet och suergt. An eis Regierung erwähnt dat doten alles guer net. Also si schreiwe guer näischt iwwert déi europäesch Verpflichtung an déi Direktiv an hirem Koalitiounsprogramm. An an dat bemängele mer a kritiséiere mer och ganz ganz staark. Si ginn awer kuerz op d'Kollektivvertragswiesen an, awer leider dann nëmmen an deem Kontext vun der vun der Aarbechtszäit. An an do kommen ech nach do dorobber zréck. Mee just erlaabt mer ee Wuert zu dem Dossier vun de Kollektivverträg, Mir, mir kämpfe fir gutt Kollektivverträg. Mir verhandele se, mir verteidege se, mir verbessere se, Dir wësst dat. Mir suergen dofir, datt der ëmmer méi ginn. Den David Angel ass hei, Dir kennt heen, deen zoustänneg am Commerce ass, dee sech ëmmer dofir asetzt, datt mer och am Handel an am Eenzelhandel besser a méi sektoriell Kollektivverträg kréien. Si sinn dofir scho vill engagéiert op d'Strooss gaangen. Mee mir sinn och an engem Industriesektor ëmmer erëm konfrontéiert mat Entreprisen, déi Kollektivverträg attactéieren, an Dir hutt dat elo ganz rezent, d'Beispill vum Betrib Ampassat, matkritt. An erlaabt mer dat just eng Klammer ze maachen, well dat do ass du jamais vu, also historesch wierklech eng frontal Attack op d'Kollektivvertragswiesen an deene Leit, déi a bei Ampassat do déi Millioune Beneficer do generéiert hunn iwwert déi lescht Joer, déi do schaffen, einfach ze soen, mee elo hu mir keng Loscht méi als Direktioun op Äre Kollektivvertrag a lo huele mir Iech en ewech. An dat ass net de Modell vu Lëtzebuerg. Dat ass net de Lëtzebuerger Sozialmodell, op deem jo jidderee vill Wäert leet, och d'Politik a d'Patronat. An dat doten, dat loosse mer net mat eis gewähren. Mir sinn eigentlech pousséiert, forcéiert ginn, hei an de Streik mussen ze trieden an deem Betrib. Dat maache mer och, do kennt Der eis, dat zéie mir elo duerch. Mee do erwaarde mir och vu Politik en Appell un un dee Betrib do, esou geet et net, dat do, esou funktionéiere mir net hei am Land, mir brauchen eng Stärkung vum Kollektivvertragswiesen. Hei wär schonn en éischte Match an en éischte Message vun der neier Regierung, vun dem neien Aarbechtsminister an der gesamter Regierung un de Betrib Ampacet, ze soen, Maacht, setzt dee Kollektivvertrag elo erëm en place a behandelt Är Leit do korrekt. Vum Kollektivvertragswiese, wat am Koalitiounsprogramm steet, oder d'Reform, déi vum Gesetz virgesinn ass am Koalitiounsprogramm, Kommen ech direkt zu der Aarbechtszäit, well dat ass deen eenzege Kapitel, deen ugeschnidde gëtt. Jo, dat ass, bon, Dir hutt et matkritt, natierlech eise Worst Case Szenario, well dat war déi rout Linn vun dem DP-Walprogramm, déi fir eis iwwerschratt ginn ass, eng ultra negativ Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäiten. Dat ass. Pur et dur d'Patronatsfuerderung, dat do ass den heemleche Wonsch vun enger UEL zënter laange Joren, ze soen, mir brauche méi negativ Flexibiliséierung, mir mussen d'Leit eigentlech kënnen esou verfügen, wéi de Patron Loscht huet. Se schaffen do, wann en grad brauch, a se net schaffen do, wann se en net brauch, mat dem Maximum, wou ebe méiglech ass, mat enger joreger Referenzperiod. Elo ass et esou, an dat musst Der wëssen, dass dat haut scho méiglech ass, Et kann een haut schonn eng Joresreferenzperiod hunn, eng Annualisatioun vun der Aarbechtszäit, mee dat muss iwwer Kollektivvertrag passéieren. An dat ass och gutt esou. An duerfir hu mer jo dat Kollektivvertragswiesen och an dat Gesetz, wou d'Gewerkschafte kënne mam Patron eebe Konterpartie verhandelen an kucken, dass et esouwuel fir de Betrib wéi fir déi Leit, déi am Betrib beschäftegt sinn, d'Rechnung iergendswéi opgeet. Wat hei awer passéiert ass, mir wëlle flächendeckend, ouni d'Gewerkschaften, an et ass eng Schwächung och vun de Gewerkschaften an an esouguer vun de Personaldelegatiounen, well einfach gesot gëtt, de Patron gëtt schonn eens mat senge Leit. Ech kommen do dorobber zrëck, wat mer ëmmer soen, Dat ass keng linear Relatioun, et ass net een zu een, do si se net gläichgestallt. E Salarié ass lounofhängeg, deen ass ofhängeg dovun, datt en seng Aarbechtsplaz behält, dee kann net mat sengem Patron verhandelen, wéi mir et als Gewerkschafte kënnen. An duerfir ass et eeben net net richteg, dat doten ze goen. Plus nach, si wëllen d'Potte reforméieren, wat da bedeit, si ginn eis un d'Aarbechtszäitregelungen, si ginn eis un d'Sonndesaarbecht, si ginn all all déi Saachen, déi mir haart erkämpft hunn a Generatioune vu Leit virun eis haart erkämpft hunn, sollen elo op ee Coup do a Fro gestallt ginn an total liberaliséiert ginn, mee do kënnt erëm dee Gedanke vun deem liberaler Approche, déi duerch dee ganze Programm weht, eben op, a vun deem mir iwwerloossen, dat dat regelt sech vum selwen. Dat geet da weider am Aarbechtsrecht iwwert déi Geschicht mat deene Chèques-emploi. Bon, dat muss een elo nach analyséieren, wat dat bedeit, mee gesäit awer erëm aus no enger weider Prekariséierung vun den Aarbechtskontrakter a mir kënnen elo op Stonne schaffen an dat bedeit jo fir Leit, datt se keng stabil Situatioun kréien. Et geet weider iwwer de Plan maintien en emploi, wou erëm näischt ganz Konkretes drasteet, näischt méi wéi drasteet. Et geet esouguer un de Repos hebdomadaire, pardon, dat hunn ech vergiess virdrun ze soen, wou soll driwwer diskutéiert ginn. Bon, bref, et ass e bëssen ze vill dat doten elo, dat geet schonn ze vill an den Detail, mee fir et kuerz ze maachen, Mir sinn an der Fro vum Droit du travail, vun der ganzer Fro vun der Aarbechtsrecht, en Aarbechtsrecht, wat jo eigentlech soll de Salarié schützen, protegéieren, an hei am Fong soll opgemat ginn a vill méi, vill manner restriktiv sinn. Do si mer wierklech besuergt a mir wäerten do och an den nächsten Deeg Entrevue beim Aarbechtsminister hunn, deem dat och direkt mat op de Wee geet. A mir bleiwen do um Ball. Also do kënnt Der op eis zielen, dass mer eis ferm wäerte wieren an och wäerten asetzen dofir, dass dat do net passéiert. Zu den Aarbechtszäiten ass de Jean-Luc Dematteis, deen Der och kennt aus dem Bausektor, ganz, ganz vill Joren oft mat senge Leit huet missten streiden an op d'Strooss goen, eben dass se keng Annualisatioun vun der Aarbechtszäit kréien. Si sinn och haut erëm a schwieregen Zäiten, wéi Der wësst, am Konstruktiounssektor. Mee dat do ass eppes, wat si och knallhaart trëfft. An déi Leit do, déi zu Dausenden op d'Strooss gaange sinn, fir eebe just emol net dat doten ze kréien, déi wäerten, déi wäerte mer och elo héieren an deenen Zäiten, wann dat da sollt alles esou kommen, wéi et elo hei annoncéiert ass. Mee den nächste Kapitel, deen eis och betrëfft, well Dir wësst, dass mer ëmmer vill dozou eis gewënscht hunn a vill Fuerderunge gestallt hunn, ass dee vun der Steierpolitik. Bon, do muss een och leider soen, dass et insgesamt awer wierklech eng ganz staark Differenz gëtt zwëschent eiser Programmatik an deem, wat elo vun der Koalitioun virgesinn ass, an zwar dass mer eeben net an déi Richtung gi vu méi Steiergerechtegkeet a méi enger gerechter Verdeelung vun der Steierlaascht zwëschent Aarbechterkapital. Mee loosst mech ganz kuerz op e puer Detailer agoen. Eppes, wat, mengen ech, gutt ass, dat wësst Der vun eis, dat ass den Deel Upassung vun dem Barème un d'Inflatioun. Mir si jo mat drun, also et ass jo mat eise Verdingscht, dass an der Tripartite dat elo emol iwwerhaupt opkomm ass an dass mer laang do hu misste streiden dofir. Do koumen déi 2,5 Tranchen, elo kommen nach 1,5 Tranche dobäi. Dat ass eng gutt Saach. Also dat ass einfach emol e Bewosstsein vun dëser Regierung, déi seet, okay, do ass eppes, wat net richteg ass, déi kal Progressioun muss aus dem Wee geschaaft ginn. Dat ass awer keng Steierentlaaschtung, dat ass einfach just en Kafkraaftverloscht, dee mer erlidden hunn duerch Steierbelaaschtungen, deen elo aus dem Wee geschaaft gëtt. Mee vun deenen aacht, also et feelen nach ëmmer véier Tranchen. Dat heescht, egal wéi muss elo mol nach réckwierkend vun der leschter Amendement hier nach eng Adaptatioun passéieren, déi méi ass wéi dat, wat elo virgesinn ass. An da komme jo erëm Indextranchë bis zu der Steierreform, well mir hunn elo gelies, déi soll 2026 passéieren. Dat heescht, och do maa mer en Appell, denkt awer drun, dass och déi mussen ugepasst ginn. An am allerléifste wier et eis natierlech, dass dann ab 2026 eng Upassung, eng automatesch Upassung vum Barème un d'Inflatioun géif passéieren, also ab deem Moment, wou d'Steierreform, géif passéieren. Mee allgemeng gesot, well et ass ganz, ganz vill dozou ze soen a mir kéinten och wierklech do eis eng reng Pressekonferenz driwwer maachen, allgemeng gesot muss mer soen, et ass elo de Leit vill versprach ginn, also virun de Wahlen, Dir erënnert Iech jo, dass elo méi, méi netto, méi an der Täsch herno do fir jiddereen, datt jiddereen wäert dovunner profitéieren, elo no de Wahlen gesi mer wee profitéiert direkt, mä dat sinn d'Betriber, déi kréien schonn direkt gesot, d'Betribsbesteuerung gëtt gesenkt, déi héich Revenuen ginn net méi besteiert, contrairement zu deem wat och versprach ginn ass, well et war jo gesot ginn, datt eng Steier, also vun der csv op d'mannst, datt een eng Tranche bäikënnt vun 43 Prozent bei den héije Revenuen. Ass net passéiert. Déi grouss Verméigen, déi Promoteuren, déi ginn net weider besteiert, au contraire kréien nach Steierkaddoe gemaat. Dat ass déi eng Säit. An op deenen anere Seit bei de Leit, bei den Normalstierflechen a bei de klengen a mëttlere Leit do, wat geschitt do? Do gëtt da gesot, wann d'Trajectoire budgétaire et erlaabt, kënn do vläit och nach eppes kommen. Mee dat do geet schonn net op. Also do si mer wierklech der Meenung, do muss een dann op d'mannst awer, wann een déi Gerechtegkeet op d'mannst kann anhalen, datt een och bei de Personnes physiques net mat eidele Versprieche just handelt a seet, konkret wat soll, wat soll dann, wat soll dann nach passéieren. Also iwwert deen do Wee ass op jidde Fall keng Gerechtegkeet en vue wat d'Steierpolitik ubelaangt. An déi grouss Inegalitéiten, déi mer hei am Land hunn, sinn och ënner anerem duerch d'Steier, Politik entstanen, sou dass mir eis natierlech do wäerten asetzen, dass et Erliichterungen, Steiererliichterungen wäerte ginn, dass et méi Gerechtegkeet am Barème vun de Personnes physiques gëtt. Mee ech menge mir hunn et all verstanen, Verméigenssteuer, Ierfschaftssteuer, dat sinn alles Sujeten, déi dout sinn, déi net méi solle kommen. D'Betribsbesteuerung gëtt weider gesenkt a sou si mer do also awer an enger, weiderer Verschäerfung vun den Inegalitéiten duerch d'Steieren, an déi dréckt sech ganz kloer aus am nächste Kapitel, dat ass de Logement. Ech menge komplett an deem do, gemäss där doter Philosophie, gëtt dann hei och e Programm opgesat, dee seet, mir maachen de Promoteure weider Kaddoen an den Investisseure ginn. Also gutt, dass se op den öffentleche Wunnengsbau ginn, mä fördere wëllen, dat ass gutt esou, dat hu mir laang gefuerdert, dat wësst Der, dat ass och wichteg esou. Dat, déi Geschicht mam bëllegen Akt ass och eppes, wat mer kënnen ënnerstëtzen. Dat ass natierlech och wichteg, dat hëlleft dann och de Ménagen an de jonke Leit, sech en Daach iwwer dem Kapp kënnen ze leeschten. Mee d'Wunnengskris ass eng vun den heftegste Krisen, déi eis trëfft am Moment. An dat ass do, wou um Enn vum Mount eis Kafkraaft am meeschten drafléisst vun alleguerten de Leit. An do muss eppes gemeet ginn. A d'Léisung, déi hei op, déi hei proposéiert gëtt, eng Politik, déi haaptsächlech op d'Offer opbaut, och, déi komplett déi Ëmweltconsideratiounen op der Säit léisst, dat weist kloer awer d'Volontéit vun der Regierung, d'Margë vun de Promoteure weider wëllen an d'Lut ze dreiwen. An dat ass dat, wat de Secteur, den Immobiliësecteur do an déi Kris geheit huet. Dat ass dat, wat d'Präisser an d'Lut gedriwwen huet iwwer Joren a wat eis haut an déi Situatioun bruet huet. Mee genau mat deem Instrument fuere mer elo weider. Domadder hoffe mer dann d'Kris ze léisen. Dat ass sécher net de Fall. An dann halen ech op op deene Sujeten, do ginn ech och kuerz drop a, just vun der Gesondheet an Sécurité sociale, loosse mer emol esou soen. De Pit Bafo sëtzt, en ass zoustänneg am OGBL fir déi dote Voleten. Dat heescht, hie kann Iech och do weider nach op Froen agoen, wann Der der hutt. Mee D'Gesondheetspolitik ass jo esou e schwieregt Thema hei am Land an esou vill polemiséiert ginn an deene leschte Méint a Joren, an Dir wësst alles, wat mer, wat jiddereen dozou sot. Mee Dir kennt awer, denken ech, dem Roger Bell seng Positioun. Mir si fir dee staarken, ëffentlech, solidaresch finanzéierte Gesondheetssystem, dee mer hunn, aus ganz, ganz, ganz ville Grënn. muss een awer och soen, niewent alle Kritiken an niewent allem, wat da schif gelaf ass och, a wou mer eis alleguerten a jiddereen ee kennt, deen ee kennt, dee sech schonn eng Kéier opgereegt huet, well et net esou gutt leeft an engem Spidol, muss een awer nieft all deene Kritike soen, dass mer ee vun deene beschte Gesondheetsversuergungssystemer aus der, vun der Welt hunn. Deen huet eis d'ailleurs och iwwer Covid, dat hu mir elo e bësse vergiess, iwwer d'Ronne gehale, gell, an och am Verglach zu anere Länner si mir wierklech vill besser do ewechkomm. A mir wëllen, dass jiddereen hei eng optimal Gesondheetsversuergung kritt, egal wéi vill e verdingt. An dat ass dat allerwichtegste Message vun eis. An duerfir ass et, duerfir sti mir zu deem öffentleche System. A mir kennen elo eigentlech an deene leschte Joren a Mandaturen vun Regierungen ëmmer nëmmen e Regierungsprogramm, deen ugeet mat deem Saz, Dës Regierung steet zum öffentlech solidaresch finanzéierte Gesondheetssystem an zu enger héijer Qualitéit. An dee Saz, dee fänkt elo eben anescht un an dee seet, dës Regierung wëllt, dass een e schnellen Accès huet an efficace Servicer huet. Dat ass halt eng aner Philosophie an do si mer, do si mer an enger anerer Wäertevirstellung. Well, an dat ass awer och eng, déi eis Suerge mécht, mir ware ganz frou, dass dat Gesetz Iwwert de Virage ambulatoire, also d'lescht, nee, dat ass nach dëst Joer, virum, kuerz virun de Wahlen halt, virum Summer gestëmmt ginn ass, wou awer dann nach eng Kéier gesot ginn ass, dat muss alles an den Hänn vun de Spideeler bleiwen an net, dass do Grousskapital kënnt a sech beräichert hei mat eisen öffentleche Gelder op dem Réck vun de Leit, déi eng IRM brauchen oder krank sinn. An dat ass, a lo steet do, dat Gesetz soll zeréckgezu ginn. Bon, dat do gëtt et ganz vill Detailer nach dozou ze soen, mee mir passen op. A mir sinn do a mir wäerten och mat der Gesondheetsministesch schwätzen a mir wäerten do hannendru bleiwen, dass, dass do net déi falsch Acteuren dovunner wäerte profitéieren an dass et net wäert esou sinn, dass herno privat Investisseuren do wäerte sech beräicheren op Käschte vun eiser Gesondheet. An dat. Ähnlech gëllt e bësse fir d'Pensiounen. Bon, do ass och elo scho vill driwwer geschwat ginn. Mee mir hu jo gesot, et ass jo erstaunlech, datt kee vun de Wahlprogrammer iwwer d'Pensiounen geschwat huet. Et ass jo guer keen drop agaangen. An da soe mer, jo ok, da schéngt jo dann net déi Urgence do ze sinn, déi eis awer e bësse gemoolt gi war. An elo, zack, no de Wale gëtt da gesot, elo muss mer awer vläicht enke kuerz driwwer schwätzen. An do warne mer virdrun, Dir kennt d'Positioun vum OGBL. Also mam OGBL wäert et net zu enger Verschlechterung vun eise Pensiounen kommen. Mir wäerten et net akzeptéieren, dass de Rentenalter, Antrëttsalter an d'Lut gesat gëtt. Mir wäerten et net akzeptéieren, dass d'Pensiounsprestatioune verschlechtert ginn. Mir sinn do fir den Dialog ze féieren. Mir féieren en op alle Plazen. Mir wäerten all Diskussioun do Mat féieren mee net déi vun enger Verschlechterung vun eisem Rentesystem. An do gi mir, do réckele mir och net vun eiser, vun eiser rouder Linn. Dat ass eng ganz, ganz, ganz, ganz wichteg an der Gesellschaft. Dat ass wierklech eng, bon, zesumme mat der Santé, wou mer eis net wëllen duerstelle loossen als eng Gesellschaft, déi schlecht ëmgeet mat hire Kranken oder hiren ale Leit. Dat geet net. Dat ass en No-Go an do wäerte mir ganz haart bleiwen. Mir si jo frou, dass do gesot gëtt, elo gëtt e breeden Dialog. Just awer erënnert, do mat der ganzer, mat all, mat der ganzer Zivilgesellschaft, bon, muss een just drun erënneren, am Moment sinn d'Sozialpartner, déi do zesummen an der Krank-, an der Pensiounskeess an an der Gesondheetskeess sëtzen, dat soll och esou bleiwen, dat muss esou bleiwen, et sinn och si, déi et bezuelen, gell. Also et sinn natierlech, hei kann ee mat jidderengem schwätzen, kann ee jiddereen en Avis froen, mee d'Decisioune mussen op deenen dote Plaze geholl ginn, wou se haut geholl ginn. An dat ass och gutt esou an dat soll och esou bleiwen. Mee och dat wäerte mer verfollegen. D'Familljepolitik, do ass d'Michèle Closeau och zoustänneg bei eis an hatt kann och nach drop agoen, well ech muss elo wierklech hei e bësse méi séier fueren, mierken ech, datt et awer ze laang gëtt. Mee ech soen d'Michèle, well hatt, well d'Fro, déi elo am Raum steet mat deene Congé-parentalen an Méiglechkeeten mat bei engem Kand vun no ab 13 Joer kënnen en Temps partiel ze huelen an esou. Dat ass jo alles schéin a gutt, mee Dir wësst jo esou gutt wéi mir, dat ass jo onbezuelt. Dat heescht, et ass eigentlech just eng Méiglechkeet manner ze schaffen an duerfir och manner ze verdinge, woubäi een jo déi Méiglechkeet dat ze froen haut schonn huet, gell. Et ass jo ëmmer nach e fräie Mënsch awer säi Patron ze froen e bësse manner schaffen ze goen. Mee bon, hei kritt een dann e Recht drop méi laang am Congé parental ze bleiwen awer fir manner oder fir ouni Geld fir déi zousätzlech Méint. An de Michel ass och do am OGBL zoustänneg, well dat do och eng Fro ass vun Égalité homme-femme, well et déi laang Congés parentauxen un engem Stéck awer nach ëmmer d'Frae sinn, déi se huelen, well et nach ëmmer esou ass, dass dat doten eng finanziell Abouss bréngt. A wann et eng finanziell Abouss bréngt, da sinn d'Männer haut leider nach ëmmer méi retizent, fir de Congé parental ze huelen, wéi d'Fraen. Also u wiem wäert dat do erëm hänke bleiwen? Un der Fro vun der. vun der Gläichstellung zwëschen Mann a Fra, an do si mer allgemeng och der Meenung, datt net ganz vill Konkretes am Wahlprogramm soss dozou steet. Bon, ech, wéi gesot, mir sinn do fir all Detailer doriwwer ze diskutéieren, mee dat do ass natierlech, dat ass näischt wat eis aarbechtsrechtlech no seet, e richtegen Avantage oder e richtegen an neien Acquise kéinten entstoen. Et ass einfach eng Méiglechkeeten, déi opginn, fir Leit, déi sech et kënnen erlaben, an do si mer eis eens, d'Leit, déi haut um Mindestloun sinn, déi kënne sech et wuel kaum erlaben ze soen, Erëm ginn ech eben dräi Méint an de Congé parental ouni Verdéngscht. an net nëmmen de Mindestlohnempfänger, pardon, och dat muss awer gesot ginn, do si mer jo wierklech bei deenen, déi sech et ebe kënne leeschten, seng Aarbechtszäit erofzeschrauwen an domadder och säi Verdéngscht erofzeschrauwen, well dat ass keng Aarbechtszäitverkierzung, mat wéi mir se wollten, mat vollem Lounausgläich. An dann halen ech op. Ech weess, et kléngt elo alles ëmmer, wéi wa mer géifen nëmme meckeren als OGBL, mee Dir musst awer verstoen, dass hei hunn ech ervirgestrach, dat déi Sujeten, déi eis direkt concernéieren, déi eis, all déi Leit, déi mir vertrieden, all hir Interessen an der Aarbecht, awer och an hirem Beruffsliewen direkt betreffen. An dat si Sujeten, wou hei Saachen drastinn, déi wierklech a D'Kontradiktioun sti mat deem, wéi mir eis virstellen, datt d'Gesellschaft soll fonctionnéieren, déi a Kontradiktioun sti mat de Wäerte vun den OGBL a mat senger Ideologie. An dat ass och net nei. Et ass och net den OGBL, dee sech hei radikaliséiert. Datt den OGBL zënter en existéiert, an do kënnt Der an alle Programmatike vum OGBL-Kongresser noliese goen, zënter dem Castag an nach virdru bei LFV bis zu haut, dat do sinn eis Programmer. An déi sinn hei halt iwwerschratt, eis rout Linnen. An duerfir musse mer dat och soen. A mir sinn an der Verflichtung, eis an eise Membere vis-à-vis dat doten eben ze soen an och ze warnen. Eng Koalitionsprogramm ass eng Déclaration d'intention. Mir ginn do all Dialog gären an. Mir gi jidderengem d'Chance och ze soen, hei do muss mer vläit an zesummen e Konsens fannen, wéi se jo oft schreiwen. Mir sinn och frou, dass déi nei Koalition betount, wéi wichteg hir de Sozialdialog ass, mee do, mir wäerten do oppassen a mir si bereet, mir ginn an all Diskussiounen an, awer mir warne virdrun, datt verschidde Saachen, wéi se hei op d'mannst virgeplangt sinn, esou net kënnen ëmgesat ginn. Dat geet nëmme mat de Leit an dat sinn halt an der Sozialpartnerschaft d'Gewerkschaften an domat den OGBL an duerfir, ass et eis awer och wichteg dat doten ze soen, ouni ze soen, ouni elo eng Schwaarzmolerei ze maachen, ouni ze soen, mir gi kengem eng Chance oder mir wëlle guer net méi schwätzen, au contraire, dat ass de Contraire wat mer eigentlech wëlle soen, mir wëlle gäre schwätzen, mir ginn och weider mat an d'Diskussiounen an, mee d'Rechnung iergendswou geet se hei net op. An de worst case, muss ech Iech soen, ass deen, dass elo hei vill versprach gëtt u Steiererlichterunge fir déi Räich, u Kaddoe fir d'Promoteuren, eng ganz Pléthore un Exemptions fiscales fir d'Entreprisen, un héije staatlechen Investissementer, wat och gutt ass, u héije privaten Investissementer. Et gëtt och versprach, dass den Triple A muss bäibehale ginn, dass d'Staatsschold net däerf Wuessen. Et gëtt on a versprach, wann d'Trajectoire et dann erlaabt, dass de Personnes physiquen eppes passéiert. An déi ganz Verspriechen do, déi gi jo net op. An do ass déi allerlescht Warnung vum OGBL, Wat net däerf passéieren, ass, dass mer op de Wee vun enger Austeritéitspolitik ginn, déi mer jo ee bekannt hunn, 2012 an no der Weltwirtschaftskris an deene Joren dono, dee mir zu Lëtzebuerg kannt hunn, dee ganz Europa kannt huet, deen d'ganz Welt kannt huet an deen zu desaströse Konsequenze gefouert huet, soziale Katastrophe gefouert huet fir d'Leit, awer net nëmmen, och fir d'Ekonomie, an dat ass eeben och haut bewisen, an och net nëmme fir d'Ekonomie, mee och fir d'Politik, mat engem Rietsruck a ganz ville Länner a mat ganz schwierege Resultater a ganz schwierege Situatiounen. fir alleguerten, d'Leit, d'Entreprisen an d'Politik, duerch d'Konsequenze vun där Austeritéit, déi gefouert ginn ass. An dat wäerte mer och net zouloossen. Also muss elo eebe mat Bedacht diskutéiert ginn an déi richteg Léisunge fonnt ginn, fir Lëtzebuerg ze stäerken, fir d'Entreprisen ze stäerken an awer och d'Salariéen ze verstäerken, déi däerfe mer net vergiessen. Voilà. Alt erëm ganz vill ze soen a ganz laang an et deet mer ëmmer leed fir iech, dass et hei esou en Overkill gëtt, awer ech soen iech e grousse, grousse Merci fir är Gedold a fir är Participatioun a mir wäerten eis bestëmmt gesinn an héieren an nächster Zäit. Jo, richteg, hunn ech vergiess ze soen, den nächst Woch och nach eng Kéier, dat Dir kritt nach eng Invitatioun dozou, mee wou mer eis Personaldelegéierten vum OGBL versammelt hunn, den 30. Donneschdes ass et mengen ech, owes an der Stad op engem Meeting, dee mer gemat hunn, dee mer organiséiert hunn, och fir eng Kéier mat den Delegéierten en Tour ze maache vun deem wat hei diskutéiert gëtt, a deen ënnert dem Motto stattfënnt, L'économie c'est nous. An ech mengen, dat ass och e bëssen eise Message. Den Här Reckinger huet gesot, et gëtt näischt méi Soziales wéi de Betrib. Mee de Betrib, wësse mer och, gëtt et net ouni d'Leit, déi dra schaffen. An duerfir musse mer och dodrunner erënneren, mir sinn d'Wirtschaft a mir maachen d'Wirtschaft aus. An duerfir dierfe mir net vergiess ginn hei op der laanger Lëscht vun Iddien fir eist Land. Voilà, gëtt nach esou puer Datum mat ze annoncéieren. Et ass bal wéi wa mer bei eisen Delegéierten sinn, sot hien. Da schreift Iech nach op a schreift Iech nach op. Voilà, da wësst Der Bescheed.